Fuq xiex qed tgħid, għad mhux nifhem. St. Peters eh. għandhom eh, klab tal-boċ tilabu ħafna eh, boċ. Eh, żgur ix-xajr, hemmhekk nsellmilhom ġieli mor se nieħu drink. Le, le, le, le. St. Peters Paul. Ara da xejn. Jiġifieri jekk tħossu l-ġebel ġej fuqkom twaħlux fl-irdumijiet hawn fil-ġebel u fil-blat. Jista' jkun li dik hija l-kawża hawn. Jien ma nistax nifhem għax x'inhu jiġri f'dal-pajjiż. Nies jagħtu bil-menus, nies jiddendlu mill-galleriji, jgaraw il-ġebel ma jew is-sħana qed tagħmel tagħha. Għarwenin! Għarwenin, minn kollox se naraw. Ma nistax nifhem dil-qilla u dir-rabja minn fejn ġejja wkoll. Issa jew għax hawn ħafna nies Malta, jista' jkun forsi għax Awwissu huwa xahar sħun. U taħseb li s-sħana taffettwa l-menti? Tisħon ir-ras. Ma nafx, imma rridu niskopruha di jekk hux veru jew le. Taf kif jgħidu l-Ingliżi? On it! Deb, qed naraw ħafna nies jagħmlu affarijiet naqa' crazy. Tajjeb, Ma jista' jkun li l-isħana qed titla' r-rasna? Iva, s-sħana tħalli effett kbir fuq il-mod ta' kif aħna nħossuna u dak jaffettwa wkoll kif aħna nġibu ruħna. Qiesu jekk inħarsu lejn anke biss biss kif norqdu u l-kwalità tal-irqad tagħna, is-sħana awtomatikament mhux ħa tħallina nħossuna komdi. Iżda dak ħa jwassal biex forsi nkunu naqra iktar irritabbli, it-temperament tagħna jkunna iktar qasir allura mhux ħa naħsbuha daqshekk u jista' jkun allura nibdew nġibu ruħna b'modi li dak li jkun ħares lejna darbtejn. X'għandna nagħmlu biex forsi nevitaw dawn il-brutti figuri nistgħu ngħidu? Wieħed jista' joqgħod attent billi jagħmel affarijiet prattiċi, jiġifieri fejn jaf jien, forsi dak li jkun jevita x-xemx, tajjeb illi wieħed iġorr l-ilma miegħu u jżomm ruħu frisk, Ukoll jekk wieħed ikun jieħu xi mediċina jista' jkun illi din taffettwa qisu t-tolleranza tiegħu għas-sħana, allura tajjeb illi jitkellem mat-tabib ħalli jara jekk din jistax twassal illi jkun hemm forsi xi effetti fuq l-imġiba tiegħu. Hawn ħafna mbagħad metodi differenti ta' kif wieħed jista' jikkalma u jżomm lilu nnifsu iktar kalm u fl-aħħar mill-aħħar nispera li dak li jkun ikun jista' jaħsibha darbtejn qabel jaġixxi. Grazzi lilek u lir-Richmond Foundation kollha. Ma nafx. Emminni ma nafx kif naqbad nirraġuna, imma li hu żgur illi is-sajf xiġri. Idum ma jidlam, ikun temp tajjeb, allura x'tagħmel inti? Toħroġ iktar. Eh. Allora bħalek hemm l-onni soħra, allora if ċans. Fissa biex għan ħafna turisti jaqbtu ma' ġuġin. Iva, ma' imma nistaw il-turisti għal eh. ftit, jena ħmu fuq il-Malti. Iċ-ċans, peress li kulħadd joħroġ iktar, iċ-ċans li dak li jkun jintaqa' ma' dak li jkun u ikbar. Allora peress li jintaqa' iktar, hemm iktar probabilità u ċans illi inti ħa tintaqa' ma' xi ħadd illi jqappiżlek u mbagħad qed tiġġieled. Issa biex inkunu għedna kollox, vera li hawn nies taqbżilhom malajr, imma hawn nies jqabżuhielek ukoll bli jagħmlu. Eżempju, da vizzju kbir araħ, inkollu jisafri ma jħsejjes fil-vot. Jien għandi l-vizzju li niġi dik it-tikka żgħira tard. Tnejn li huma affarijiet li qabżuha lil nies differenti. Hom l-eżempju ta' biżlu jekk xi ħadd iqarreġ.

Hemm mod aħjar kif twassal dak il-messaġġ. Tista' tagħmel biex tikkalma ħalli fidi. Off Malta fej kulħadd ma nafx x'inhu jiġri ilu jien minn taqbiżlu minn iggara l-ġebel. Illum inħoss illi jena għandi wassal naqra kalma. Ja ħanara l-Maltin xie suġġerixxu biex nżommu daqsxejn kalmi. Malta ma nafx x'inhu jiġri l-om in-nies qed taqbżilhom malajr. Ejwa. Inti x'tissuġġerixxi biex jikkalmaw? Mhux jieħdu kamomilla. Jieħdu kamomilla, mela minnu nervuż, ħodu paċenzja, ħodu kamomilla. Grazzi. F'Malta kulħadd jisaq ta' bżonn qaċċinga, tħossa dej. Mela biex iżommu kalmi x'għandhom jagħmlu n-nies? Jieħdu kamomilla jmorru jordu. Kamomilla wkoll. Dita kamomilla isa x'ġaqalu ili, eh? Mela żomm kalm u l-kamomilla u orqod. Ok? Jien minni kalm ta' ġifieri. Jien m'għandekx problemi. Eżatt. Tajjeb. Mela m'hemm bżonn sigrieti. X'inhu s-sigriet tiegħek biex tibqa' kalm? Żomm ġo fik u affarijiet. Żomm ġo fik l-affarijiet. Imma xi darba ħad tisplodi. Ma. Ma nkunux ħdejk meta tisplodi. Tajjeb. Ħadna ħafna pariri tajjeb fosthom li żżomm ġo fik. Fosthom li tieħu naqqa' kamomilla, l-importanti ikkalmaw naqra għax biex ngħidlek ma niflahomx iktar dawk il-videos tat-TikTok b'dik il-tune anti-password bħal daħan urikom. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of four. Kamomilli, żomm ġo fik, daw kollha pariri kbar. Nifsijiet. Insomma, żommu kalmi niltaqgħu għada, saħħa. Sakemm nerġgħu narakom!